Hemmäňize salam dostlar gowy mädäýleňiz janyňyz sagmy armaňda dostlarym hemmäňiziň bilşiňiz ýala keýp polşa barada bilýän zatdan bardy wideo çekýän men bu güne mine ýanymda taýly wa ýörete taýly bilen siziň bilen bir wideo çekmek isledim näme wideo çekýän bu gün egerde wizany tabşyrýaňyz atkaz alýaňyz red alan ýagdaýyňyzda ýani atkaz alan ýagdaýyňyzda näme etmeli size şeýle görkezeýin şu taýda

Ýagny Istanbuldan bolsa kimiň kimligi şol Istanbuldan hem tabşyryp biler, İzmirden hem tabşyryp biler. Gitdiň İzmirden tabşyrdyň. At näçe günden soň jogap geldi? 10-10 günden. 10-10 şol 2 hepde sürýär. Atkaz aldyň, ondan soňra näme? Geldi pasportyň, geldi näme bolupdyr? Red gelipdir. Peçat barmy şu ýerde görünýär çalaja. Aslynda seret dostlar, şu taýda men nemesin inan, şu taýyk basy atkaz peçadynda, hä, ýöne o taýdan kän görnenok, kim atkaz alan bolsa, ine şu taýda bir, ine şu taýda gökje-gökje ýazgylar görünýändir, ýöne soňkusyny bärik basan üçin, şoň üçin bärden men arka tarapyndan görkezýän, ýöne ine şu taý basylýar. Ondan soňra näme boldy taýly? Dilekçe ýazýaň.
Dilekçe ýazýaň.

Taýly men öz köpden bäri tanap ýören dostum bolany üçin, ýagny şonuň üçin men Taýla dokumentlerini özüm düzetmäne kömek etdim. Şu taýdan indi gerekli zatlary nähilleki konsulstwa barýaňyz, arza ýazýaňyz, şu taýda atkaz kim alan bolsa, şu taýda pylanjy madda, dokuzynjy madda, onunjy madda zat maddalar boýunça gidýär. Kim alan bolsa görýändir şu taýda. At gaz sebäbini şo taýda dilekçe ýazylanda soraýaňyz. Men şu şu şu pylanjy madda dokuzynjy maddadan şundan şundan sebäplerden doly men at gaz aldym we wizam täzänden täzänden bir göz aýlamagyňyzy haýyşt edýäs diýen ýaly şon ýalak dilekçe zat ýazylýar ony kimse kim düzedip berýän bolsa ýa-da bolmasa kim bilmeýän bolsa meň öz instagram hasabymdan ýazyp sorap bilersiňiz elimden gelýän kömegi ederin. Indi şo taýda atkaz alynda näme edilýär? Bärde täzeden tabşyrmak üçin, ýagny togsan dokuz dollara bir tölenýär, ondan soňra-da men bärdäki meselem, mysal bereýin, indi şu taýda bir sanaky kafeden çykardy diýeli, taýlyň prigleşeniýasyny, ondan soňra, Faýlyň priglasheniýesini bir kafeden çykardyk diýeli, ondan soňra näme edýäs? Otkaz alan ýagdaýynda faýl şu kafeň özi otkaz alanda, meselem, faýly diýýär ki, şu-şu sebäplerden doly otkaz alypdyr, siz şu faýlyň wizasyny täzeden göz aýlamagyňyzy haýyşt edýäs diýen ýalyki ýörite bir ýazgy bolýar o taýda, aňryk konsuluslygyň Kafeň öz açylanda öz mail adresi bolýar. Şol mail adresden konsulhuslygyň mail adresine mail atmaly mail ugratýarlar. Ana ondan soňradam täzeden wizaňyz degerlendirilýär we şonuň bilen näme bolýar taýly? Wizaňy alýaň gaýtýaň. Wizaňy alýaň gaýtýaň. Hawa. Ondan ýene näme aýtmaly zat bar? Edil şu atkaz alma sebäpleri näme sebäpden atkaz alyp bilerler? Meselem, birinji oçur atkaz alma sebäplerini aýdaýyn men size. Eger-de bärde siz kim size prigleşeni ugradýan bolsa, bärde meselem ine firma açmak gaty ansat. Meselem 500 dollara firma açyp bilersiňiz. Şu gorkulaýda u bersin. Hada bolan maçlarda u beredip, beredip, dastawka edip beren olara. Näme üçin atkaz alýaňyz? Bärde firma açmak aňsat. Nireden seretseň giderde bir bäş ýüz dollara firma açyp bolýar. Meselem gurluşyk firma açyp bilýär. Ondan soňra gidýär taýlyýarlar. Kimler hem taýlaý taýlyşlarda firma açýar. Aňardan Istanbul, Belarusiýa her ýerden oglanlara diýýär men priglaşeniýe düzetýän. Bolýar näçe manatdan? Aý bolýar saňa diýýär üç ýüz dollarda men priglaşeniýe düzetip bereýin diýýär. Ondan soňra gidýäň bärden häkimlige tabşyrýaň. Şo taýda häkimlik saňa näçe sanak diýseň çykaryp berýär. Oň öz asyl bahasy firma özüňki bolsa pirgleşeniň asyl bahasy ýigrimi bäş otuz dollar ýalyk şoň tölegi bar ýöne gidýä de taýly näme edýäň ondan mundan üç ýüz dollardan alýaň on sanak adamdan ýani üç ýüz dollardan alsaň näçe bolýa taýly üç müň dollarmy üç müň dollara pirgleşeni alýaň ondan sonra özüňem bäş ýüz dollara pirgleşeniýe ýasap firma açýaň ondan sonra sen original peçatly bolýa hemme zat ondan bärden konsulstwa ugratýalar bärden Ondan sonra näme üçin otkaz alýa? O firma hiç çilek ýagdaýda hökümede bärde nalog tölemändir. Näme üçin ondan sonra saňa hökümet diýýär ki, Polşa hökümeti, eger-de sen diýýär bärde diýýär bize nalog tölemedik bolsaň diýýär, hiç çilek ýagdaýda täze firma açan bolsaň diýýär, näme üçin men seň adamlaryňa wiza bereýin diýýär. Ýagny şon ýaly sebäp esasan ýagny otkaz alýanlaryň ýüzde segsen prosenti, ýetmiş prosenti şul sebäplerden boýunça ýagny otkaz alyp bilýärler. Ber seň priglaşeniýaň näçe günde çykdy taýly onam aýdyp geçäý. Aý 45-50 gün. 45-50 gün. Ortaça bärde priglaşeniýalar Warşawadan çykardym diýen çalt çykdy diýende 30 günde çykýar. Eger gijiräk çykdy diýenlerem 45 gün 60 gün arasynda çykýar we iň köpi many 3 aýda çykýan priglaşeniýalaram bar. Ondan sonra taýly bärde nähilek maşyn minýär? Sport.
Şu taýly Ford minýär. Fordyň bahasy näçe? Näçe aldyň? Müň ýarym dollar. Müň ýarym dollar. Ýöne e, ýyly näçe? 2007 dämi? 2007. Ford'un ýyly 2007-nji ýyl. Probek e, 200 müňde maşynyň ýagdaýy zady gatowy. Ýani şunýalak maşynlarda da ana alyp müň ýarym dollara e, dastak edip bilersiňiz. Ýöne men geçenki wideolarymda kim gören bolsa 700 dollara, 800 dollara adam siz başgarak hem maşyn alyp, yani dastavka edip biljek mümkinçiligiňiz Taýly günlük näçe gazanýaň ortaça? Dogryňy aýt, aldama. We maksimum näçe gazanyp bilerler wagt bilenlerinde? Ay, iň pes ay 50 dollar. Iň pes 50 dollar.
Ay, 100 dollar hem gazanyp bilerler. 100 dollar hem gazanyp bilerler. Edil şu günlerde görşüňiz ýaly ki 50 dollardan 100 dollara çenli dostlar e, gazanyp bilýäňiz. Şu taýyk gelseňiz, yani olam nämäňe bagly? Öz işleýişiňe bagly. Bärde gazanýaň alýaň şon ýalyky. Ýene beýleki zatlar galan zatlar soraglaňyzda kommentariýada ýazyň. Innik wideolarda belläp geçeris. Taýly geleniň üçin köp sagbolsun aýtýan hemmäňize köp sagboluň dostlar.